Hihi Ronaldo le Messi hin am cheukhat nih cun Ronaldo a thiam bro Messi a thiam deuh timi kong he an buai tuk e pet mi zong khe ka nei lo e na ti in nangmah na hmuhnak a te a thleiden lo din te au da a thiam deuh e cun nangmah na mit hmuh ning ah timi te khan vun chim ve lo ờ mà pin em he phôi ten anh thlet den kholomi ờ thlet den nok cha lo ha na ten Micheu nih cun roneru a ṭha deuh, misal cu mesi ṭha deuh te. Kei cu pahnih kuar ko seten uar deuh mi sawt chungah hin skill kan zoh tikah hin Messi he a ṭha deuh ko ti kan zumh ruang cu zumnak cio si zongah phalati kan zoh zongah pei ronelu nih cun a hruknak cu kan hmu deuh lo. Selo a cheu nih cun

Messi nih cun Copa America pahnih le Federalism pakhat le World Cup la kho timi hi hoca pon kan hngalh mi si tuk in pumpak laksawng ti zong ah sui bolung ti zong hin Messi a tam deuh ca ah hin Messi hi that lawng khi si loin ke cu a tlinh cang timi hi pom cang mi si. Si e a chiu ne khan te ma ka zan te khan run ri ora khin na sin na pret alak chang chu ta ko nak Ronald Ronald Rooney khan panga alak shi ke den zong khan nak si kha pruk ma se pali long se lo pruk phong se te o se se o o se ma khan e shi ke den zong khan tai chu mo kia tai tik khan te bolen de or alain a chiu ni An uk a ṭha te. Fifa uk a ṭha pa nih khin Maxi hi ei ka ti la a ṭenh deuhmi si, hmai zoh in a pekmi si tiah an timi hi te nangmah nih na vun eitindah a si maw si lo timi ti khi te nangmah nih na vun chim kho hnga ma? Oh, titi tiong cu an mawh ve lo. Ceu ne Kawl hogan nan ha cun Messi cu FIFA ta an te. Natein kai cun lung ka pom lo ruang cho pumpak cio zum ti dong khan masi cho zum ti chon zum chom ron ru zong azum masi zong zum sate atha taten tha tan skill kan zo chon kun chung an suy le vai zongah solo ko si zongah bolong su bolong pe ta do chon masi deu sko lo ti ko zum na bia ron ru ne pisriong la sel ala atum masi chap kwa ala ko dem kis chang si phan bak ve ke zong pom si ho mun ni khim te tat mi zong ke se lo cho khi fa ka tha ti poi ni ka jin chim du dang so vale pum pi ne zau mi khim te ama lo ni ong ka pi pek ni long sala lo kitika khin parit tin ha pek chu a cheu kan ni ma ta ala sia a cheu kan ni a ve am pa pi ta sia te pol khi a su an hai di Cuti bak si nih cun kanmah ka ruah ahcun ka ka peu cu ti bal hnai lo cu zapi lung cun hmuin a pek hna na ca fiang cu maw iza ruang dah ru na ru le naksi kong hi an buai tuk i ah naksi te a hlei in te na uar khunnak te he a zei zawn khi dah a si a naksi na uarnak zawn te khi ti o mesik uar no zon te ke cho europe european na chu ling la ba ka um ling zonga se se a pg um ling no se se khi europe ling khachun a chi chuan am pya po ho khi da tha do tha do lo o tim hi mi chiu ne fwe ten khe dang kholo siman se lo ronaldo cho ashe khapa vakal te ka hen kumli ma so um teacher cho ka thai velo chamo kumli chung phla pakhalong ala ko te mi kam hu rong cho anna sa zong

rul a ru khi ka huat ti ka si hlei lo caw a ruang cu kan hna nih a theih tuk a kan ti tuk lamang ti khin te a ṭha tein balei pumpi nih an vun zoh tik ah hin te nangmah nangmah zaw ni hal na se law a ho a huo pi bak in atu na ru ah hin run na ru fan man tam deuh ha mek si fan hin dan tam deuh ha a si hnga Cun ho nih khin dah a thiam deuh tiah zuimi a si hnga tiah na ruah? Vawlei pumpi ti peng zoh ahcun cheukhat ca cun micheu nih cun roneru he an uar cun a hmaan zong tam deuh. Cun capo an i capo ton zong khin an nih kha cun zutu fansi an ti. A dikdek mi hi capo ke lo le follower zong tampi hmu setin na si cu a phan he ron na ruk cu tam tam tham an se lo bolung a thai tang kho do lai azok kho do mi be ni chun ha dum chun ma si he an war do phan ti tam tu chun ron na ru cho khomen an thuk lo se hramhranmi bak se ṭetmi thengtheng si lo hin te ṭha te a dok na vun hal ko ning law pit te na vun chim thum alai te Maxi hi ka ba phla voi je da lak i Ronald ru tak ba phla voi je da lak Ronald ru cho phla lak cha chim lo fan ne hrum hrum ho dong him balo fan ne hrum kai ko lo si mi dong kai kho balo masi cho fan ne voi hi

Ron nih hin pazeh ta lak i Maxi nih hin pazeh ta lak. Ron nih rim nih hin Balandor cho panga lak kho timi hi hngal cun cun Maxi nih cun pariat lak kho atu thong hin hlai kuan la mi zong an pan hi hin pakhan la zong bia ron nei zong la zong a khan Maxi a tam deuh ṭhim ṭhiam.

a tlin deuhnak ca khan na si thiam tawn tinak kha si te ka lawm cun te pathum a tai jang su te e makci apu entrai ma mi arak lu hlan hin te barcelona da arak umba hin thla budget arak lak pi tha ya cun ronaldo zong kha real in a

a ram club he zong hin samli le pahnih a lak khawh cang tam hi ka hmuh Ronaldo cu samthum fai long se samthum le panga ma se pro ti cha thelum ke cho chim thalo cha mo samthum fai long lak timi ka hmu kho se ka dalon te mukha vel kharak silai e au han thin hun lo ting Ronaldo fan zong kha na thin rak hong la o aksi fan zong kha na thin rak hong la o ruang chu kan hmu le asimi bak kan chim cha kan tem Mah nih kan theih khawh tawk le kan si khawh tawk kha zong kan palh lo an lakmi atu kan chimmi vialte hi a rak chim tatak kha a rak si ca kan te rawl le ruhphen nih khan nak si khan zong kha rak doh lo le te khan te a hmaan ning tein khan a rak i lung sak ko law timi ne kha ana pek an duh hna am ti ka lawm